دے نال تہاڈا دوست تہاڈا ہوسٹ حاضر اج تہاڈے واسطے گھن کے آیاں نیلیاں سلاں پچھوں دی باویہویں دری ہک کجھ ڈینہہ دی وتھ پچھوں پندرہ ڈینہہ دے بعد میں سمجھو سولہویں ڈینہہ تہاکوں نیلیاں سلاں پچھوں دی باویہویں دری سنوینے ہیں راحت پٹولی حبیب پھولائی کوں ملنڑ کیتے اندرون شہر دے محلے پٹولیاں جتھاں ڈھیر لوگ پٹ اکھیجے ریشم دی رنگائی، وݨت کاری تے ڳاہݨیں دیاں ݙوریاں پاوݨ دا کم کریندے ہن وچوں آندی ہئی۔ او شہر دیاں سوڑیاں ڳلیاں وچوں لنگھدی، چاڑھیاں چڑھدی تے لاہیاں لاہندی، لوکیں دی بھیڑ وچوں ٹپدی ہر پنجویں چھیویں ڈینہہ اوکوں ہک کلھی جاہ تے ملݨ سانگے پجدی ہئی۔ اوندا پیو جمن ملتانی اپݨے ویلھے دا سنڄاپو پٹولیا ہا جیڑھا ریشم دی وݨت کاری تے نال نال او ریشم دا وپار وی کریندا ہا۔ اڄ کل وی اوندا کنبہ پیو جمن ملتانی ما سبھاگ مئی، نکڑی بھیݨ پھمݨی تے نکڑا بھرا رادھو ریشم دی وݨت دے نکے موٹے کم نال ڳنڈھیل ہن۔ او اپݨے آپ وی اپݨے ایں قدیمی ہنر دی ڄاݨوں ہئی تے گھر والیاں دا ہتھ ونڈیندی ہئی۔ اے اوندے اتے حبیب پھلاہی دے سانگے دا سݨپ ہا جو او گزریل ماہ پتر کیر ہووے ہا جو او گزریل پندرھاں سولھاں سالاں توں ہک ݙوجھے دے میل وچ پئے آندے ہن۔ ڄیٹھ ہاڑ ہووے ہا یا پوہ ماہ، پتر کیر ہووے ہا یا چیتر بہار، تکھیاں دھپاں ہوون ہا یا بارشاں، او رل ٻہندے ہن۔ شہر وچ جلوس ہووے ہا یا ناکہ بندی، سیاسی جلسہ ہووے ہا یا مذہبی کٹھ او ملݨ دی راہ کڈھ گھندے ہن۔ راحت پٹولی اتے حبیب پھلاہی ݙوہیں ملتان دے ڄائے ہن تے انہاں دی حیاتی پچھوں صدیاں دے قتلام کھڑے ہن۔ اے قتلام تن دا وچھوڑا ہوندن تے کٹھل شاہریں وچ تن دے ملاپ دی سک ودھ ویندی ہے۔ اپݨی بھوئیں، زبان، وݨج وہار تے آدر دی کھنج پچھوں لوکیں کول اپݨا ہک تن بچ ویندا ہے تے او ول ول ملاپ کیتے ٹردن۔ اکھیجے کٹھے ہوئے شاہریں دے پھٹ انہاں دیاں اپنڑیاں تریمتیں تے مردیں دی سانجھ ٻاجھوں نئیں بھریندے۔ حبیب پھلاہی اپنڑی دوست تریمت کوں ڈسایا ہا جو اج کل ہک بندہ اوندی تاڑ وچ رہ ویندے تے شاہر وچ اوندے پچھوں ٹردے۔ اوں اے وی ڈسایا ہا جو او بندہ انہاں دی ایں سوگھی جاہ تے پج چکے پر راحت پٹولی اندرون شہر وچوں ٹردی اوکوں ملنڑ کیتے آندی رہ گئی۔ ایں ملاپ کوں ریاست نہ سمجھ سگدی ہئی۔ ایں بے وساہی دے ڈینہاں وچ او ریاست دی بوتھی تے اوندا ٹھکانڑاں ڈیکھنڑ چاہندا ہا۔ اوندی فک ہئی جو کہیں بندے، مچھی یا پکھی وانگوں او ریاست دی وی ہک نشابر ٻوتھی ݙیکھے۔ پر ریاست ایہو جہیں کہیں وی ٻوتھی وچ کائے نہ ہئی۔ او ریاست دی ڳول وچ ہک فوجی کمانڈر دی کوٹھی تئیں پڄا تے اوندے پچھوں ہک مخبر لڳ ڳیا۔ رات پٹولی حبیب پھلاہی دیاں لکھیاں اݨ لکھیاں کہاݨیاں دا ڄاݨوں ہئی۔ دی ڄاݨوں ہئی۔ اوکوں پتہ ہا جو اے لیکھاری ایں قدیمی شاہر کوں اوندے کنڄ وٹاوݨ وچ تکڑا کرݨ چاہندے۔ اوکوں خبر ہئی جو اے کہاݨی کار ایں شاہر کوں ہزاراں سال پراݨا بھوت پریت نئیں، ہک گھیرے وات آیا ہویا ماݨوں ڄاݨدے تے ایندی کھل منگدے۔ او ݙوہیں ملتان دے قتلاماں وچ اپݨے وݙکیاں دے ونڄے ہوئے لنگیں کوں ولدا ڳولݨ اتے ڳنڈھݨ کیتے ملدے ہن۔ دھاڑل سمجھدا ہا جو قتلام پچھوں شاہر دا بدن پرزے پرزے تھی ڳئے پر پریمی اپݨے ملاپ وچ ایں تن کوں ولدا ڳنڈھ گھندے ہن۔ او ہر مل وچ کہیں نہ کہیں نویں ڳالھ تئیں پڄدے ہن۔ انہاں دے ملاپ وچوں اے شاہر ٻہوں سارے مل وچ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں مل وچ نویں ڳالھ تئیں پڄدے ہن۔ انہاں دے ملاپ وچوں ایں شاہر دے ٻہوں سارے رکے ہوئے کم ٹر پوندے ہن۔ او شاہر دے منارے اتے کھنی ہوئی چوتاکڑی گھڑی کوں چابی ݙیندے ہن۔ او لٹھیاں کوں داݨا پیندے اتے پاݨی دے دورے بھر کے رکھیندے ہن۔ او شاہر دے ونڄے ہوئے طوطیاں کوں انہاں دے ساوے کھمبے اتے رتیاں چنجھاں وچوں ولدا ڳلیندے ہن۔ او شہر وچ پپلاں دے پتریں کوں پہلے توں ودھ ملائم کر ݙیندے ہن۔ او ݙو ڄݨے اپݨی مرضی نال ملدے تے ملاپ وچ وی ݙو ڄݨے رہندے ہن۔ او اپݨے اپݨے پنڈیاں دی تݙ وچوں ملتان دی ادویتا تے وحدت الوجود نال ول ول بھٹدے ہن تے انہاں دی خوشی کہیں ایکتا وچوں نئیں، دوئی وچوں پھٹدی ہئی۔ بدن دا میلاپ مفتوحہ شاہریں دی سب توں وݙی لوڑھ ہئی۔ ہک ݙینہہ او وچھوڑے دی مار تے آ ڳئے۔ پولیس دا ہک جتھا انہاں کوں تھاݨے گھن ڳیا۔ کہیں سپاہی کوں نہ پتہ ہا جو او ایں شاہر دا لکھت کار ہے۔ پورے تھاݨے کوں خبر نہ ہئی جو اے تریمت ایں شاہر دی ہک سرت وند دھی ہے۔ تھاݨیدار نہ ڄاݨدا ہا جو انہاں ایں شہر دے بخیاں کوں تروپے ایں شہر دے تصوف وچوں کہیں نہ کہیں کوں نہ ݙس ہئی جو ݙو ڄݨیاں کوں انہاں دے ملاپ وچوں کھنجھیا ڳئے۔ او مظفر بخاری کٹھے ملتان دے تھاݨے پراݨی کوتوالی پڄا تاں پتہ لڳا جو لکھاری تے اوندی دوست تریمت مردانہ اتے زنانہ حوالات وچ ہن۔ او ݙوہیں اڄوکے ملتان وچ زنانے تے مردانے خانیاں توں ٻاہر نکل کے ملیا ہن پر اڄ وت انہاں خانیاں وچ لوہے دی سلاخیں پچھوں حوالات دی دریاں تے ٻیٹھے ہن۔ اوں حبیب پھلاہی کوں ݙیکھ کے ہتھ ہلایا تاں او اپݨی تھار توں اٹھی کے لوہے دیاں سلاخاں تئیں آ تے ٻولیا۔ ریاست حوالات تاں بݨائی ہے پر لوکیں دے مترݨ دی جاہ نئیں رکھی۔ اوں زنانہ حوالات وچ راحت پٹولی کوں ݙٹھا۔ او پوری دھڄ اتے شوبھا والی ترے میں تھئی۔ تھاݨے پڄداں ہی انہاں دا دفعہ ترے سو اکہتر الف، ترے سو اکہتر بے تے ترے سو چھہتر تعزیرات پاکستان دے تحت ایف آئی آر ݙے کے چالان کر ݙتا ڳیا ہا۔ انہاں کوں میڈیکل چیک اپ کیتے سرکاری ہسپتال پٹھیا ڳیا۔ اندرون ملتان شہر دی ہک تریمت راحت پٹولی دا جیڑھی ریت میڈیکل چیک اپ کرایا ہا او اپݨی جاہ تے ہک قتل عام ہا۔ ہک شہر اکھیجے ولدا گھیرے وات آ ڳیا ہا۔ ہک شہر دے ٻویاں تے النگاں اتے توپاں دے گولے پئے وجدے ہن۔ شہر دی کاٹھ ماڑیاں تے روغن گودامیں کوں بھا لگ گئی ہئی۔ یابت اے قبولہ شہر ہا جتھاں ہیر کچہری چڑھ گئی ہئی تے ہک قاضی دی کاوڑ نہ پئی جھلیندی ہئی۔ یابت اے واقعی حرم تے پاک دروازے دیاں ملتان ہا جتھاں اڄ ہک تریمت دی پڑتال ہئی جو او ملاب دی کیڑھی کیڑھی تھار توں لنگھی ہے۔ ہک تریمت دی جانچ ہئی جو اوں پہلی واری ملاپ کیتے یا او ملاپ دی ہیلک ہے۔ اے میڈیکل رپورٹ تھاݨے وچ جمع تھیوݨی ہئی۔ ایہا میڈیکل رپورٹ وکیل چاوݨی ہئی۔ ایہا میڈیکل رپورٹ جج سامھوں پیش کیتی تھیوݨی ہئی۔ ایہا میڈیکل رپورٹ اوں تریمت دے گھر تئیں پڄݨی ہئی۔ بھانویں قبولے وچ ہیر کوں بینت ماریے گئے ہن، بھانویں جھنگ وچ ہیر کوں زہر ڈتی گئی ہئی، پر ہک اجوکی تریمت کیتے انہاں دفعات دے تحت طبی معائنے دی سزا بہوں ڈھیر ہئی۔ اگوں طبی معائنے سیتی لیڈی ڈاکٹر دی رپورٹ تیار ہئی۔ ایہ ہک تریمت دی میڈیکل رپورٹ ہئی یا ریاست دی اپݨی ہسٹری شیٹ۔ ایں رپورٹ وچ ہک تریمت ملاپ دی ہلک ہئی یا ریاست خود بدزمانی تے بدفعلی دی ہلاندری۔ ایں رپورٹ وچ ہک تریمت دے کپڑے لتھے ہن یا ریاست خود ننگی تھئی ہئی۔ اے ایف آئی آر ہک محبتی جوڑے تے نئیں خود ریاست تے بݨدی ہئی۔ تریجھے ڈینہہ حبیب پھلاہی تے راحت پٹولی کوں جوڈیشل ریمانڈ تے ڈسٹرکٹ جیل بھجوا ڈتا گیا۔ اگلے ڈینہہ اتوار ہا حبیب پھلاہی تے راحت پٹولی جیل وچ رہ گئے۔ سوموار کوں عرفان حیدر ایڈووکیٹ تے مظفر بخاری دے آہٹ سیتی علاقہ مجسٹریٹ دی عدالت وچوں انہاں ڈوہیں دی ضمانت تھی گئی۔ ایہی نیلیاں سلاں پچھوں دی ٻاویہویں درری جیڑھی میں تہاݙے نال سانجھی کیتی ہے۔ تریویہویں درری گھن کے ول حاضر تھیساں۔ اپݨے دوست اپݨے ہوسٹ غضنفر عباس کوں اڄ اجازت ݙیو۔ رب سونے دے حوالے۔